Helo a chroeso cynnes unwaith eto. Heddiw 'da ni'n mynd i neud chydig o yoga. Felly ffeindiwch gwagle lle 'da chi'n teimlo yn rhydd felly bo chi'n gallu symud. Os o's gynnoch chi mat ma' 'na groeso i chi ddefnyddio fo ond os ddim peidiwch â poeni. 'Da ni'n mynd i gychwyn heddiw hefo anadlu syml. Felly anfl fawr i fewn gan gymryd eich dwylo'r holl ffor i fyny'r awyr ac dewch â'r dwylo i lawr at y galon gan gwthio yr anadl allan. Unwaith eto, anfl fawr i fewn gan codi'r dwylo ac anadl allan a dewch â'ch dwylo at y galon. Cam nesaf, andl fawr i fewn. Dwylo i'r awyr, ond tro yma, gadwch y dwylo fod allan ac ewch i lawr at y llawr. Gewch chi blygu eich penegliniau, symud eich pen ôl nes bod chi'n teimlo yn gyfforddus. Dewch â'ch dwylo a'ch coesau, sythu'r coesau, sythu'r cefn, ac yn ôl lawr i'r llawr. Ymlaciwch, symud yr coesau a'r cluniau a'r pen ôl, ac wedyn anl fawr i fewn a dewch yn ôl i fyny. Dwylo i'r awyr, a gwthio'r anl allan, ac yn ôl at at y galon. Dyn ni'n gwneud yr union yr un peth eto, felly anadl fawr i fewn. Gollwng y dwylo ac y lawr at y llawr, plygu'r peregliniau. Anadl i fewn a sythu'r coesau a'r cefn. Anadl allan a gollwng y nôl i lawr. Ac yna anadl fawr i fewn. Dwylo i fyny'r awyr ac yn ôl at y galon. Da ni'n mynd i ddatblygu fo yn bellach, felly arogl fawr i fewn, yr un un broses. Gadael yr aer allan i lawr at y llawr, plygu'r pen y gliniau, anadl fawr i fewn, sythu'r coesau a sythu'r cefn. Ac nesaf, dwi eisiau chi roed eich dwylo yn fflat ar lawr, gewch chi blygu'ch coesau, a dwi eisiau chi saethu, neidio neu cerdded yn ôl nes bod eich coesau tu ôl i chi. A dwi eisiau chi sefyll neu gorwedd yn, yn gry fatha coeden. Er cam nesaf, da ni'n mynd i fynd yr holl ffordd i lawr a wneud neidr. Felly gwthio i lawr, A gwthio'r holl ffordd i fyny nes bod ni'n cael yr siâp neidr. Ac arhoswch yn fama am chydig o funudau. Y cam nesaf, ewch i lawr at y llawr, codwch eich pen nôl i fyny ac ewch i fyny fatha cig. Felly mae'r coesau'n syth, mae'r cefn yn syth, a'r penôl i fyny yn yr awyr. Ac yn syml, cerddwch yr traed i fewn at eich dwylo, plygu'r coesau, anadl fawr i fewn, Codi'r dwylo i fyny at yr awyr, ac anadl fawr allan gan ddod â'r dwylo i fewn at y galon. Ac da ni'n gwneud yr union yr un peth eto. Felly anadl fawr i fewn. Anabl fawr allan gan mynd i lawr at y llawr, gewch chi blygu'r coesau ac ymlacio. Anabl fawr i fewn, sythu'r coesau a sythu'r cefn. Anabl fawr allan, dwylo'n fflat ar lawr ac saethu'r coesau allan tu ôl i chi. I lawr at y llawr ac gwthio'r anabl allan i fynd i mewn i'r neidr. ac arhoswch yn fama. Ac yna anadl fawr i fewn, gan gwthio'r pen ôl i fyny, ac i mewn â ni i fewn i siap yr ci. Os da chi isio, mae'n y groeso chi symud eich traed a'ch coesau, beth bynnag sydd yn eich chi'n gyffyrddus. Cofiwch anadlu'n ddefn ac yna dewch â'r coesau i mewn, cerdded i mewn at y traed, plygu'r coesau, dwylo i fyny, anadl fawr i fewn ac anadl allan gan ddod â'r dwylo at y galon. Rwan, mae'r patrwm yma yn rhywbeth hawdd iawn i chi gofio. Mae 'na groeso i chi wneud y patrwm yma bob dydd, gan ychwanegu rhei o'r siapiau 'da ni wedi 'neud dros yr wythnosau dwethaf. Ocê, 'da ni'n barod i symud ymlaen, felly traed at ei gilydd, yr un un patrwm unwaith eto, felly anadl fawr i fewn, Dwylo i fyny'r awyr. Gadael nhw i ddisgyn i lawr ac i lawr a ni at y llawr, plygu'r coesau, anfl fawr i fewn, sythu'r coesau a sythu'r cefn, i lawr a ni at y llawr, dwylo'n fflat ar lawr a saethu'r coesau allan nes bod ni yn gryf fel bwrdd neu fel coeden, teimlwch yr cryfder ac arhoswch yn fama. am ychydig eiliadau. anadl fawr i mewn a gwthio i lawr. Gwthio'r anadl allan ac i mewn i'r neidr. Yna gwthio'r pen nôl yr holl ffor i fyny nes bo ni fatha siâp yr ci, ac arhoswch yn fama ac anadlwch am ychydig eiliadau. Dwi isio chi ddod â'ch pen y gliniau yn fflat ar lawr. A dan ni'n mynd i fynd yn ôl i fewn i'r siâp cath hapus a cath trist nathon ni yr wythnos gyntaf. Felly dwi eisiau chi godi'r cefn yr holl ffordd i fyny ac creu siâp crwn. Dewch â'ch pen i fewn at y corff ac yna gwthio i lawr, codi'r pen ôl a codi'r pen, Ac dyma i chi'ch cath hapus. Felly, yn ôl i'r cath tris, felly plygu'r cefn yn neud o'n grwn, gyda'r pen i fewn. Ac yna rhyddhau, gollwn y bol, codi'r pen ôl a codi'r pen. Unwaith eto, Cath Trees. A cath hapus. Ac yn syml, dwi eisiau chi fynd yn nôl i fewn i siap y ci, felly codi'r pen ôl yr holl ffordd i fyny ac aros yn fama. Anadl fawr i fewn ac wedyn cerdded y traed i mewn Ateb dwylo, anadl fawr i fewn. Codi'r dwylo i fyny'r awyr ac anadl fawr allan, dewch â'r dwylo at y galon. Yn ni'n neud hynny un waith eto yn union yr un patrwm, i ffwrdd â ni. Anadl fawr i fewn, anadl fawr allan, plygu'r penegliniau. Anadl fawr i fewn, sythu'r coesau a'r cefn. Anadl allan, dwylo'n fflat ar lawr a seithi'r coesau. Anadl allan, pwyso i mewn i'r llawr ac i mewn i'r neidr. Anadl fawr i fewn, pwyso'r pen ôl allan ac i fyny i siâp y plu, anadl allan. Pen y gliniau yn fflat ar lawr. Cath trist, codi'r cefn yn grwn, pen i mewn. A cath hapus, Gollwn y bol, codi'r pen ôl a codi'r pen. Ac yna traed o danodd, codi'r pen ôl nes bod ni mewn siap y ci. A cerdded y traed i mewn. Andl fawr i fewn. Codi'r dwylo ac yna anadl allan a dewch â dwylo at y galon. Y cam nesaf, da ni'n mynd i roi chydig o ysgwyd fel nathon ni wythnos diwethaf i godi'r egni a lefelau hapusrwydd felly bod ni'n gallu cario'r egni yma drwy gydol y diwrnod. Felly newn ni gychwyn efo'r llaw dde a'r llaw chwith. A dych chi'n gwybod beth sy'n dod nesaf? Yr corff cyfa! Un, dau, tri, ffwrdd chi, go! Dal i ysgwyd, dal i symud, bob rhan o'r corff. A stop. Da ni'n mynd i mynd ymlaen nesaf at yr ysgwyddau. Ysgwyddau i fyny ac i lawr, i fyny ac i lawr, mor gyflym a fedrwch chi Un, dau, tri, ffwrdd chi! Fyny a lawr! A stop! Da iawn chi. Dwi eisiau chi gymryd anadl fawr i fewn gan godi'r dwylo yr holl ffordd i fyny'r awyr. Ac anadl allan a dewch ar dwylo at y galon. Da iawn chi, da chi wedi wneud yoga ar gyfer heddiw, ond beth am chydig o ymlacio cyn i ni gario ymlaen efo gweddill y diwrnod. Felly dewch lawr at y llawr, ac dewch i eistedd yn fflat ar lawr. Ac yn syml, rhoi'ch dwylo ar y bol a cynadlu yn ddefn. Ac mae'n groeso chi aros yma mor hir ag hoffech chi. Mae'n amser ymlacio. Anadl Fawr i fewn ac Anadl Fawr allan. Anadl Fawr i fewn ac Anadl Fawr allan. Ac jyst arhoswch yma ac mwynhewch y tawelwch. Dyna ni felly, fideo arall i chi wythnos yma. Gobeithio bod chi wedi mwynhau, gobeithio bod chi wedi mwynhau yr symud ac eich bod chi'n teimlo'n dda.